توں جھیڑے کر کر قرب دے وچ تیݙے قرب دے جھیڑے ہاں کڈھدن پٹھوں قاصد ولدا نئیں ولدا بے سود سنیڑے ہاں کڈھدن تیݙی تانگھ اچ تاݨے کیا ماݨے ہن درد اویڑے ہاں کڈھدن تیݙی ڳول اچ ڳال جوانیاں ڳیوں گمنام تھکیڑے ہاں کڈھدن ساکوں آپ ہنڈھا تیݙے ناویں ہیں سڄݨ لیر کتیراں کم لا کہیں قحط دے سال اچ کم آسن ہنجھ واہ وہیراں کم لا ساہ سودھا جسم حوالے ہے سندھ سودھ سریراں کم لا گم نام میں کوجھی کڄڑی ہاں سبھ چھوڑ کریراں کم لا میں سیڑھ تے ہاں میکوں ہتھ نہ ݙے۔ ہے ٻوݙ یا ڈھا میکوں بھوڳݨ ݙے تیݙے درد طوفان دے منہ ءچ ہاں ونڄے جن تے چا میکوں بھوڳݨ ݙے میں تار سمندر پار کیتن میکوں آندے ݙا میکوں بھوڳݨ ݙے تیݙے بعد حیاتی قید ءچ ہے گمنام سزا میکوں بھوڳݨ ݙے۔ تیݙے حصے سجھ دے سوجھلے ہن میڈی رات سیاہ میکوں بھوگن ڈے تیڈے چرچے کل کائنات اچ ہن میں تن تنہا میکوں بھوگن ڈے پچھ حال نہ میڈی ماضی دا کوئی ہے یا ہا میکوں بھوگن ڈے گمنام ٹکانے جھوک ساڈی ہاں جا بے جا میکوں بھوگن ڈے تیں دور سمجھے میں نال وداں وسر کے جگ دے خیال وداں جہان آکھے کلہپ ݙتا ہیس تیں مونجھ بخشی نہال وداں زمانہ آکھے دیوانہ میکوں ہاں یار تیݙا ایں حال وداں توں میݙا پتہ نہ پچھ کہیں توں توں اپݨی دل وچ سنبھال وداں اے مونجھ تیݙی تاں سر اکھیں تیں کیا ہے میݙی اوقات روکاں اے میݙا رووݨ فقط فضول اے بلال نمہیں جو رات روکاں قط نئیں رکی اے رات جگ تے نظام قدرت تمام رک ڳئے آوݨ والا اتھاہیں کھڑ ڳئے اے ویندا کر کے قیام رک ڳئے مؤذن ݙے ݙے اذاناں تھک ڳئے نمازی رڄین امام رک ڳئے رات رک گئی کائنات رک گئی جتھاں نبی دا غلام رک گئے یار مونجھا یو یار دا تھئے یار اینجھا احسان کیتے اے دھمی جگ تے کتھائی نہ دھمسی بلال گولو اذان کیتے ہے میڈے عشق اچ ادھور بے شک یہ پورا ہوندا تاں ایں نہ تھیندا۔ یہ ہوندا جذبہ بلال وانگوں اے رات ہوندی تاں ݙینہہ نہ تھیندا یہ عشق حق دے سبق نہ ݙیندا تاں عشق میکوں کہیں نہ تھیندا مجال جڳ تے کوئی لال لبھے اگر سمندر تے مینہہ نہ تھیندا یہ خوف دیگر دا دور ہوندا پچھیں کوں ماݨا سریں نہ تھیندا۔ ہے میڈی دیگر مجال میڈی کڈھائیں کمانے دو دید تھئیے میں سال سکداں شوال کیتے دساہاں رل کے کوئی عید تھئیے اے عشق دیندے ہزاراں رتبے تے پا گئے رتبے بلال حبشی ہا ظلم ظالم دا توڑے سر تے صبر لکھئی ہے کمال حبشی امیے رچن تپا سریے نے ذکر چھوڑیا ای حال حبشی کر کے سودا صدیق گھن گئے جڈاں وی اپنے اے نال حبشی تھے جبریل حاضر حضور کولوں ہے سانجھ سودا بھئیوال حبشی نہ قرب تیڈے توں دور ہوواں سئیں کوں کیتے سوال حبشی او ہے مالک ہے اوندی مرضی مولا جیکوں اے شان ڈیوے تھے مقرہ مؤذن حبشی بلال مسجد اذان ڈیوے۔